Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast. Dës Kéier mam Gilles als Host, dat sinn ech. An ech hunn haut erëm zwee Museker Indirectement bei mir an ech schwätzen dës Kéier mam Chris a mam Oli vun der fuschneier, ech soen einfach mol Rock Band Semper Virent, ech hoffen ech hunn dat elo richteg ausgeschwat, an jo, häerzlech wëllkomm an der Show. Merci, merci.
An elo ass direkt meng éischt Fro, ech war nämlech e bësse ze recherchéieren natierlech, Semper Virent héicht jo u sech, also et ass, gëtt als Jo, evergreen, ëmmer frësch, ëmmer nei. An dat kann ee jo da schonn esou soen, well ech mengen Äerch gëtt et jo nach net esou laang. An gewéinlech, wann ech eis elo kucke mat eisem History, wou mär elo bis hei elo Bands erageholl hunn, ech wëll net soen, do gëtt et méi ze erzielen, ech wëll net soen, datt där näischt maacht, mee et ass natierlech e bësse méi History dohannert. Mee elo hunn ech mer geduet esou, nee, déi Jongen, déi mussen ënnerstëtzt ginn, well ech fannen dat gutt, wat se maachen, mee där sidd net ganz, jo, Easy ze fannen, soe mer esou. An äh, dofir dat heiten an da wollt ech mol d'Parole un Iech ginn an da froen ech einfach mol esou, voilà, wéi wéi ass dat zustane komm, eng Band ze grënnen? Ech mengen, dat ass halt ëmmer esou den Dram vun engem, ja, deen an der Schoul dann ufänkt Musek ze maachen, esou, oh, ech wëll meng eege Band. An op eemol hutt Der Är eege Band. Wéi ass dat passéiert?
Ma dat huet, dat Ganzt huet u sech domat ugefaangen, datt ech, datt ech mat eisem Batteur an der Schoul, an der Schoul war eben. An da ware mer an esou enger Schoul-Rock-Pop-Band, wou mer u sech ëmmer an de Mëtt, an enger vun de Mëttespausen dann geüübt hunn an och heiansdo opgetruede sinn, mee ëmmer am Kader vu schouleschen Eventer oder fir, jo, fir Diplomiwwerreechungen a sou Saachen. Do hunn ech den ebe kennegeléiert, eise Batteur, den Tommy. An dunn ass en eng Kéier, wéi mer dann, jo, e bësse méi laang geschwat hunn, hu mer gemierkt, mir hu relativ vill ähnlech Interesse mat wat elo eis Musek, déi mer lauschteren, ugeet. An dass mer allen zwee wëlle méi spéit am Liewen awer entweder haaptberufflech oder op der Säit ëmmer nach a Bands spillen an hunn mer einfach eng Kéier entscheet, jo dann jammen mer zesummen einfach bei mir doheem an dunn no jo eng zwou Jam Sessions hu mer eis gesot, jo dat passt wierklech gutt an dunn hu mer u sech schonn gesot, jo da maache mer eng Band. Den Numm, dee koum och relativ séier dono. Deen hat mir enker, einfach um Internet hat ech deen nogesicht an ech hu de cool fonnt, dowéinst hunn ech e geholl. Et ass meeschtens esou wéi Bandnimm sinn entstoe, gell? Ass einfach, et kléngt cool, et rullt gutt, firwat net? Jo, et ass einfach, well mir haten, ech hat een Album ganz gär, deen heescht Sempiternal vu Bring Me The Horizon an hunn ech einfach Wierder gesicht, déi ähnlech kléngen an hunn ech dee geholl. Firwat net? An jo, an dunn hu mer, mengen ech, fir. Bësse méi wéi en halleft Joer hu mer einfach gejammt. Dat war ech dann deemools nëmmen op der Gittar an hien eben dann op der Batterie. Hu mer e bësse gejammt an e puer eege Lidder scho geschriwwen a mir hate esou hallef Gigs, déi awer net wierklech Gigs waren. Dat waren einfach hanner, also ee war Hannergrondmusek Wat mir effektiv net wossten am Ufank, dat war e bësse witzeg, wéi mer do ukomm sinn an da wollt den Nirvana Covere spillen als Hannergrondmusek.
Okay. Jo, dat kléngt, dat kléngt schonn, dat kléngt schonn bizarr, jo, effektiv. An jo, dunn am Ufank 2022 u sech ass dann den, hu mer eben dann de Chris. deen ech vu fréier nach kannt hunn, hunn ech um Instagram ugeschriwwen, ob hie villäicht och wéilt eng Kéier jamme kommen a potentiell eise Lead-Gittarist ginn. An ech mengen, d'Prouf an den éischten 10 Minutte war scho, also war et schonn zimmlech kloer, also datt do eppes ass, datt dat, wéi soll ech soen, also eng, eng, eng, eng, jo, eng gewëssen Ambiance ass, déi dat Ganzt da sou connectéiert.
An dunn, nodeems hien eben, jo, dobäi war, do war e relativ laangen Trio, well d'Sich no engem Basspiller ass effektiv, huet sech eis wierklech, wierklech schwéier erausgestallt. Mir haten, dat ass, dat war zimmlech schlëmm. Ech menge mir haten ee gefrot, deen einfach ni an d'Prouf komm ass. Dann hate mer en aneren, mat deem et och näischt ginn ass. An dunn, ech menge beim.

Den Batteur, den Tommy, den huet de, eise Bassiste, de Ben, huet e beim Rausgoen eng Kéier getraff an dunn ass hien och eng, zwou Kéiere mat eis jamme komm an du war en och relativ séier an der Band an du säit, jo, säit Oktober 22 si mer u sech dann als Line-Up komplett. Tipptopp. An do ass jo schonn och e bëssen eppes gespillt ginn, mee bon, wann ech elo Also dass, ech wëll net soen elo, Der gitt iwwerall halt als, dat bësse wat ech fonnt hunn, ob et elo iwwer eben de Screaming Fields vun 2023 ass oder esou, gitt Der gären als Rock agestuuft. Ech fannen dat awer elo vläit e bëssen ze einfach fir et just als Rock anzestuufen. Oder ieren ech mech do? Also wa wat ass, wéi wéi géing Der einfach soen, voilà, dat ass dee Genre vu Musek wou mer maachen? Ech géif soen, dat ass ganz schwiereg, well Am Fong den Oli an ech, mir hu lo nach virun zwee, dräi Deeg eis allen zwee getraff fir e Lidd ze schreiwen an do hu mer och gemierkt, dass dass d'Influenzen ëmmer ganz ganz ënnerschiddlech ginn vun Zäit zu Zäit an ween d'Lidder schreift. Vu mir aus lo zimlech vill Influenz aus den achtzeger Glam Metal Hardrock Zäiten dobäi. Woubäi et awer vum Oli wierklech e bësse méi aus der Hardcore Metal Zeen kënnt an eent wou mer eis da elo fir dat fir dat fir nei Stécker ze schreiwe getraff bei eent eppes wou mer allen zwee dunn gläichzäiteg dru geduecht hu sou ah dat ass e bëssi Sleep Token méisseg dann an déi an déi ganz nei Déngens do rangeslidet. Ja, ja.
ja dat, dat, dat, dat beweist jo dann all drëm, dass äh, just well een vläit seet oder well een déi Idee huet, ech wëll, ech wëll dee Genre vu Musik maachen an dat ass och eppes wat ech ëmmer äh, wéi soll ech soen, ech wëll, ech bewonnere souwisou, mee och äh, praisen, wou ech da soen, esou Ech fannen et gutt wann eng Band sech einfach droe léisst vun deem wat grad an der Band geschitt an net, natierlech ass den Ausfloss en Afloss vu bausse wéi Sleep Token, ech mengen dat si dat si mëttlerweil déi, et ass den Numm un der Metal Welt, déi hunn e bëssen alles op d'Kopp gehäit an kee weess zwar genau wat se maachen, ech mengen si wëssen et selwer net, mee ass dat wichteg? Ech mengen net, kléngt einfach gutt an ech mengen dat ass dat ass se dann och wann eng Band wéi Sempervirent sech do kann inspiréieren. Firwat net, ne? Jo, also ech fanne virun allem, dat wat bei eis cool ass, ass, datt jidderee vun den eenzele Membere seng Lidder huet, wou hie seet, ah dat ass mäi Stil, dat fannen ech cool. An ech fannen, als Band ass och einfach wichteg, datt, datt ass net wichteg iergendwéi esou an a lo Punk ze passen a lo Hard Rock dran ze passen. Et ass einfach wichteg déi Musek ze maachen, wou ee gären huet an Duerch dat gäre maachen, mengen ech, kënnt och eng gewëssen Authentizitéit riwwer, wou d'Leit och vläicht méi cool fanne wéi dann dee Moment, wann ee seet, hei, wann een am Studio sëtzt a seet, ah nee, mir mussen onbedéngt méi wéi Guns kléngen oder mir mussen onbedéngt méi wéi Mötley Crüe kléngen. Well ech fannen, esou kann eng Band vläicht säin eegene Stil kreéieren a seng eege Crowd sech opbauen. Jo, absolut. Ech mengen, dat ass jo souwisou, wann ee elo kuckt, ech schwätzen natierlech och do indirekt aus Erfarung, wann ech kucke wéi déi lescht, soen ech emol, zéng Joer déi ganz Rock a Metal-Zeen zu Lëtzebuerg evoluéiert ass an natierlech och d'Concerten. Ech ginn e Beispill, Et gëtt e Concert organiséiert an da kann et sinn, datt op deem Concert effektiv net nëmmen, wéi soss an der Zäit, dass et gëtt da just net nëmmen Melodic Death Metal gespillt oder Hardcore oder ech weess net wat, mä da kann et awer och mol sinn, dass esou Genre gemëscht ginn, wou s de virdrun net wierklech gesinn hues. An ech fannen, dat ass och déck interessant fir de Listener dann, dee kucke geet an dann an deem Fall och da kann eng Band entdecken, eben ebe wéi dir elo zum Beispill, wou s de da sees, ech hu mer dat guer net erwaart an awer fannen ech et cool, wat se maachen an ech hu se op enger esou wéi soll ech soen, random place am Fong entdeckt duerch e glécklechen Zoufall. An äh, jo, soe mer elo, okay, d'Entsteeung Semper Virent äh, kléngt u sech fir eng, soe mer eng klassesch Zesummestellung, wéi s de et soss méchs an den Déngens, huet den Olivier do eppes gesot, punkto Bass, Bassist, Ech mein, dat ass wierklech e Problem zu Lëtzebuerg. Et ginn net vill Bassisten, dat hunn ech scho sou oft héieren. An all Kees froen ech mech, firwat ass dat esou? Ech weess net, dat ass e mega random Fact och, mee jo, dat schéngt scho e bësse méi problematesch ze sinn. A menger Meenung no nach schlëmmer wéi e Bassist ze fannen, ass e Vocalist ze fannen, well schonn dat, wat een ni dierf vergiessen, ass, datt den Oli aus am Fong Et war ni gesot ginn, ah den Oli dee wëll onbedéngt Vocals maachen, mee doduerch datt mer kee Vocalist haten, war hien deen eenzege wou sech getraut huet ze maachen. Natierlech am Ufank mat e bësse e bëssen iwwerzeegt ginn an soen mer mol esou den Tommy an ech, mir hunn e bësse misse seng Pléck zwéngen, well ech fannen awer datt datt wierklech eppes Cooles draus ginn ass fir een dee wou en halleft Joer laang séngt. Jo also ech hun ech hun déi zwee Lidder an och dat lescht wat lescht End lescht Joer war et End lescht Joer oder ech meng Oktober genau sou do do ronderem rauskomm ass an war ech hun ech och sou geduet merde firwat hun ech nach ni eppes vun deenen héieren okay dass natierlech net elo mäin éischte Choix vu Musek wou ech elo ging wann ech elo keng Ahnung am Auto sëtzen Da fällt mer natierlech net direkt Semper Ryan an, well dofir huet der nach net genuch Debaus. Also gëtt et wuel Zäit, fir sech drun ze ginn, éischtens emol. Mee zwee, mee zweetens fannen ech et awer interessant, ebe grad esou wéi mer eben och dat heite elo opgestallt hunn, datt mer dat elo maachen. Also ee merkt, jo, do, dat sinn talentéiert Borschten an Déi mussen natierlech och dann gepusht ginn. An ech mengen, ech kéint elo zum Beispill net sangen. Et gi Leit, déi kënnen dat einfach net. A scho guer net en Instrument plus gläichstäteg sangen. Dat geet jo scho guer net bei villen. Dat ass esou e mega interessanten Aspekt. Jo, also ech kéint zum Beispill och guer net. Also wann ech, also ech sinn deelweis schonn iwwerfuerdert mam Gittarspillen.
Jo. Mee
jo, also a punkto mir hunn net vill dobaussen. Ech mengen. Do kéint awer elo an der nächster Zäit eppes vläicht méi kommen, mee dat weess ee nach net genau. Dat weess ee nach net, dat léisst ee sech da gären iwwerraschen. Verrot mer nach net ze vill.
Dovu ginn ech aus, datt Dir et wësst, mee ech mengen, déi wou nolauschteren, déi wëssen et nach net. Mir wäert et da vläicht, ech soen dat elo mol esou, well deen nächste Concert, wou jo elo usteet, an dat wäert jo och hei elo den indirekten Talking Point elo sinn, ech mengen, där spillt d'nächst Woch. Um Hall o' Metal, wou vun Attitude Music asbl organiséiert ass, an do si jo nach e ganze Koup aner Bands dobäi, ass dat, ech mengen dat ass bis elo, wann ech dat soen däerf, ären déckste Fang an bis elo warscheinlech och déi gréisste Venue mat deene meeschte Leit? Héchstwahrscheinlech. Oder mengs de de Screaming Fields wär awer méi grouss? Ech mengen, also vun der Venue Gréisst hier giff ech awer behaapten, dass de dass de Screaming Fields einfach vun der Gréisst vum vum Raum hier méi grouss war.
Wéivill Leit elo kommen, dat stellt sech jo nach raus. Mee vun der Gréisst war de Screaming Fields awer méi grouss. Mee et ass awer definitiv en Highlight.
Dat ass ee vun de, dat ass ee vun de gréissten, dat ass definitiv en Highlight, den Hall Metal, a mir freeën eis och ganz vill drop. Wéi ass dat dann do esou passéiert, datt der do Iech, oh ok, mir maachen dat? Ech mengen, dat verlaangt schonn e ganze Koup alt erëm, ech wëll net soe Couillen, obwuel dat natierlech och d'Wuert ass, mee Courage dann och ze soen, ech spillen do mat, mat wierklech. zum Deel och dann internationalen, ech wëll lo net gréisste soen, awer nach ëmmer Underground Bands, mee awer scho Leit wou eng Zäit scho dobäi sinn. Ma dat, jo dat dat war ebe sou, datt wéi mer ebe beim Screaming Fields matgemaach hunn, do hues de jo verschidde Präiser déi een als Artist ka gewannen, Richteg. also als Band ka gewannen, an do hate mir eben den de Booker's Choice vun Attitude gewonnen an De Booker's Choice vun dat Jut, dat war eben, jo, d'Hall of Metal opzemaachen, also den, d'Eröffnung vun der Hall of Metal ze sinn. An, jo, dunn huet sech fir eis d'Fro net gestallt, ob mer eis dat trauen. Mir hu gesot, okay, gäil, mir hunn elo déi Opportunitéit, da gëtt dat gemaach. Kléngt gutt.
Jo, ech fannen virun allem, dat ass mega krass, mir hu jo och eréischt elo viru, viru Kuerzem erausfonnt, wat fir Bands dann do alles spillen. An wéi ech den Numm Evil Invaders héieren hunn, war ech esou, okay, gutt, Gin mer dat mol kucken an also wann een deenen hier Youtube Video kuckt wat déi fir Live Shows hun, wat déi fir eng Stage Presence hun, dat ass einfach nëmme Mëll an dat ass wierklech, also ech mengen dat dat dat interessantst wäert sin einfach mat deenen mat deene Leit kënnen ze schwätzen an se Tipps ze froen an wéi huet dir dat gemaach, wéi wéi bréngt dir dat fäerdeg esou a esou ze maachen. Hoffe mer dass dat geet mee ech mengen dat gëtt wierklech mega interessant och einfach nëmme fir fir nei Leit kennen ze léieren. Do niewent der der mega cooler Show wou et wahrscheinlech wäert ginn. Jo do do also ech sinn selwer och do oder pardon mir sinn natierlech och do. Mir sinn leider indirekt do, enfin ech wëll net soe leider, mir sinn indirekt do e bësse renforcéiert ginn, datt mir do och den Hugo huet sech do erlaabt eppes ze droppen an esou, ah jo dir sidd och do an där där maacht fläisseg Interviewen an du hu mer gesot, jo da maache mer dat. Ech sinn och gespaant, ech war och verschidde Bands kucken ënnert anerem och Evil Invaders an ech war esou, ok, do, dat gëtt interessant, fir dat mannstens ze soe gell. Jo, jo, also ech fannen, also dat, déi Jongen hunn absolut e mega, mega Déngens do opgebaut an komescherweis trëfft dat halt och komplett mäi Stil. Mee jo, et wär, ech mengen et sinn awer och nach wierklech e puer aner ganz interessant a cool Bands dobäi. Jo, mir hunn, oh, ech, ech weess leider net méi, wéi se heeschen, well ech den Numm aus der Schrëft net kann erauslesen. Mee dat ass dach ee Black Metal Act do, wou ech elo net méi genau weess, wien et ass. Déi sinn dat, boah, Ech mengen, So du, Oli, ech ja? mengen, ech mengen, ech mengen se, souwäit ech mech erënneren, wann ech elo un déi richteg Band denken, dann heeschen se, ech weess elo net, a wat. D'Renger Sprooch et ass, mee et ass, mengs, Ech mat a, nee, oder? Ar, Ars Gotia? Ars, dat, dat, dat kéint awer hikommen, jo. Well deen Numm, deen, deen ass awer resonant schonn iergendwou. Dach, ech, dach, dat, dat ass dat, dat ass dat effektiv. Dat ass, dat ass net, dat ass genau dat. Do sinn ech och drop gespaant, eben well dat och e bëssen esou aus deem Spektrum erausgeet. Ech menge wéi, soen ech emol, Dir an deem Fall och. Ass dat schlëmm? Natierlech net. Mee ech hätt och net geduet, dass se A mir hate mat Attitude driwwer geschwat och esou einfach mol carrément eng Black Metal Band op esou e Setlist, wou dann natierlech Lëtzebuerger Gréisste wéi Sublime oder esou spillen oder Scarlet Anger dann hiren neien Album do released an dann Bumm niewendrun eng Black Metal Band. Ok, firwat net? Ech mengen do kanns ëmmer eng nei Crowd dann och entdecken, kanns nei Leit kenneléieren fir iech esou wéi och fir eis wou herno an der Crowd stinn. Jo also ech fand mega interessant, also Black Metal ass souwisou eppes wat mech wierklech interesséiert huet duerch mäin Gittarsprouff den Eric Becker, deen huet mech e bëssi Ah eragezunn. okay jo,
da ass an der Rei, mir wësse vu wéi mer schwätzen. Jo, deen huet mech do e bëssi esou mat eragezu gehat dee Moment wou mer déi Saachen duerchgeholl haten an da sinn halt och wierklech esou Nimmen dobäi erauskomm wéi Valkyria, Watain, Bathory oder esou Ja. méi al Saache, Behemoth oder esou an da se eppes live ze gesinn ass och scho cool. Well. Dat ass mega atmosphäresch an. Yeah. Et passt net wierklech vläit lo bei de Recht eran, mee ebe grad well et aneschters ass, a wann et da richteg portrayed ass op, op Stage, da kann dat richteg, richteg gäil ginn. Jo, ech géif soen, wat net passend ass, gëtt passend gemaach. Absolut, esou wéi sech dat gehéiert. Du hues och eppes Interessantes gesot, oder Dir zwee schonn, esou déi ganz. Ech mengen, natierlech wëlle mer nëmmen dat Bescht fir d'Band an dass do vläit och dann effektiv nächst Joer dann nei Musek, also dëst Joer, dat mir si jo schonn 2024, effektiv, nei Musek erauskënnt. A wat sinn da esou d'Ziler? Esou den Oli hat et, pardon, de Christophe hat et gesot, effektiv, d'Iddi war do, mir wëllen och nach, oder den Oli war et virdrun, mir wëllen dono egal wéi nach weider Musek maachen. Wat sinn d'Ambitiounen? Wéi wäit kann ee kucken? Na. Wow, dat ass, dat ass extrem. Also eis Zukunft als, als Band do zesummen ass relativ onsécher. Ech mengen, mir sinn eis all eens, dass mer kee formelle Break-up. Wahrscheinlech jeemools maachen als Band. Mee wa mer elo an d'Ausland wahrscheinlech studéiere ginn, ech mengen dräi vun eis ginn d'nächst Joer wahrscheinlech an d'Ausland fir hir Studien. An jo, do ass et ganz onkloer, ënnert wat fir enger Form eis Band weidergeet, well mir kënnen jo dann net méi reegelméisseg prouwen, och net esou oft Concerte spillen, well mer einfach net do sinn. Jo, mee also ech giff awer op kee Fall soen, dass wa mir op d'Uni ginn, dass et da fäerdeg ass mat Semper Fi un ech mengen net, dass mer einfach als Band ophalen. Dass wahrscheinlech si mer dann eng Zäitchen manner aktiv oder awer ëmmer fir, jo ëmmer fir verschidden Zäitperiode, soe mer e puer Méint net aktiv. Mee ech mengen awer, falls eng Kéier all Mënsch am Land ass, Ech géif soen, datt mer awer ëmmer nach zesumme spillen, ob dat elo an der Form vun engem Concert ass oder mer einfach zesummen jammen. Also iergendwéi geet dat ëmmer nach weider, géif ech soen. Dat ass en interessante Point de vue, wou mer effektiv bis elo net haten, well Dir sidd effektiv déi Jéngst, wou et bis elo bei eis gepackt huet. An eben dee ganzen Aspekt vun ech hunn, Ech muss mech fir mäi Liewen entscheeden, wat ech herno wëll éischtens emol schaffen a mat wat ech wëll mäi Geld verdéngen. Well si mer éierlech, als Museker, dat ass net esou easy, gell. Da muss de schonn deelweis d'Gëlle lous gezunn hunn oder einfach, jo, och ganz vill Gléck ass natierlech och dobäi. An et ass en interessante Point de vue an ech mengen, den David vun effektiv vu Blanket Hill slash Attitude huet och dat selwecht gesot, bei hinne war et och esou, op der Uniszäit kennegeléiert. Déi meescht effektiv léiere sech do kennen. Menges, menges Wëssens. An dat hei ass elo e bëssen esou, Der wësst, dass do, ech wëll net soen e Break, mä einfach esou, okay, mir wëssen net, wat do geschitt. Mä ech fannen et dann awer ëmsou méi flott, dass Der dann Iech net dovun ofschrecke loosst, elo, soen ech elo mol, alles ze ginn, well Der eben net wësst, wat ass. Dat ass e bëssen esou den, ja, esou en dramateschen, philosopheschen, esou e last stand. Mir mussen elo, mir wëlle elo alles ginn, well mer guer keng Anung hunn, wat herno ass. Jo, ech menge schonn. Also, Ech virun allem gesinn, also ech probéieren dat wierklech iergendwéi ze verdrängen, datt ech iergendwann eng Kéier elo an der nächster Zäit op der Uni wäert sinn an dann net méi kann all Woch prouwe goe mat, mat der Band. Mee ech mengen, och wa mer keng Musek géife maachen, mir si mëttlerweil esou zesummegewuess alle véier, datt, datt, datt mir egal wéi och nëmmen als Kolleegen eis nach weider géife gesinn an dann, vue datt mer halt awer eng Band sinn, ass et evident, datt mer géifen zesumme Musek maachen. ähm, an der Zäit, wou mer da gesinn. Ech, ech, ech, dat klingt schon esou. Ja, ich menge du muss e scho bald an de Schlüstrich zéien. Klingt einfach ze vill perfekt fir do nach vill dobäi ze setzen. Du lo genau gesot Deelweis sinn Frëndschaften äh, déi déi bei Bands an der Musiksszen oder wat och ëmmer äh, entstinn, Ëmmer dat Wichtegst an alles wat dobäi, sot ech mol, als Fruucht vum Bam fält, an deem Fall dann Sempervirens, oder nach ëmmer um Bam wiisst. Den Apel ass nach net reif genuch, mee do kënnt jo nach eppes. Dofir géing ech soen, dat war schonn elo, jo, net schlecht vun Ärer Säit. An ech mengen, fir déi Leit dobaussen, déi wëlle wëssen, wat Sempervirens maache vu Musek a ween Déi véier, déi véier Dudes sin dann mat eech den zwanzegsten éischten op den Hollow Metal an am beschten esou fréi wéi méiglech. Ech wees lo net méi wéivill Auer dass dir, dass dir dann ufänkt an deem Fall. Ech mengen et ass fënnef Auer, kann dat sin? Jo, ech fënnef oder halwer sechs. Fënnef oder halwer sechs, egal, ëm dee Dréi. Eng Stonn éischter dohinner an dann drénkt der nach e Béier Vläit, vläit och een méi wéi der misst oder sollt an deem Fall. An dann gitt der iech Semper Variant ukucken. Mär Kaméidi sinn och do an ech free mech fir iech véier nächst, nächst Woch dann och do ze gesinn. An dann kann ee jo vläit nach do eventuell, vue que dass mer jo do wahrscheinlech wäerten ophuelen, kann een do nach e puer Wierder dozou soen, géing ech soen. Tiptop. An domat, jo, géing ech Iech dann och dann un dëser Stell nach eng Kéier grousse Merci soen, dass Dir Iech d'Zäit geholl hutt, fir dat heite matzemaachen. An all the best fir, fir Hollow Metal, fir d'Zukunft, fir déi nei Lidder a fir d'Uni souwisou.
Villmools Merci fir d'Invitatioun. Absolut gären.